Hripuiin min nuai mek laia India ram rawn run leh mek tu thlaler khau khuap, desert locust, an tih te hi eng ang rannung nge an nih a, engtiang chiah hlauhawm nge an nih tih hi tun tum chu kan bel chiang leh dawn a ni. Mizo upa te chuan Hripuia thlen hi chuan ṭan min a zui ṭhin an lo ti a. Tun ṭawngah pawh hian khawvel pumah Hripui a len mek lai leh kan India ram ngei pawh Hripui avanga kan buai mup mup lai hian buaina ral lian dang lo inmun leh mekin thlaler khau khuap, desert locust, an tih te chuan Hripui'n ram chhung hmun hrang hrang a tuam vel ang maiin ram chhung an rawn tuam ṭan leh ta tlat mai. Trump hmahruai Trump thlentu tur chu hei ngei hi a ni mai lawng maw tiin thin phu dep depin a tu pawh mai hian kan tlir ta thap mai chu a nih hi. Heng khaukhawpte hi India hmelma kum hlun Pakistan lam atanga lo lut niin thil tha ti tur renga lo lut an nih loh vang hian Pakistan ho rawn tirh ni mai awma mawite pawh an ni a. India rama khual dum lo tak ni turin April ni sawmthum vel atang khan an lo thlawk lut chur chur mai si. Heng khau khuap rual tam ang then te hian India rama lo neitute chu mang che rap thlak tak a rawn man tir chho mek a nih hi. Heng desert local zual hian India ram khawthlang lam state thenkhat, Rajasthan, Madhya Pradesh leh Gujarat te chu nasa takin a run vel mek a. Uttar Pradesh leh state dangah te pawh kai tan tuhin thlai chinna hmun hectare singa chuang chu an mam puk tawh mai a ni. Anshu Sharma, Sustainable Environment and Ecological Society ami chuan, In reng renga kan awm a ngaiin ka hria, Khawi lai eng nge an pem zel dawn tih pawh kan en thli thlai reng a ngai bawk a ni. He khaukhua puang vanga harsatna tuar nasa zual state te hi Covid nineteen leh khawlum lutukin a tuam nasatna hmun an ni leh nghal a, hei hian khaukhua puang dohna kawngah pawh chet lak a ti harsa leh zual hle a ni, a ti a. Om Prakash, Plant Protection Officer, Rajasthan ami chuan, Khaukhua rual te hi a nei tur a nei zawh chuan zanah han pem chhuak thin a. an thlawk ri pawh a ringin a rapthlak tham hle a ni, a ti bawk. India ram a rawn thlen ve hma hian Pakistan ram chuan February thla khan ram pumah he miu vang hian emergency a puang tawh hi a lo ni a. Pakistan lo ni tu pakhat phei chuan kum sawmthum chhunga khau puang zingah a la rapthlak ber ang. Hei vang hian bu leh bal thar chhuah eng ang takin nge a kiam ang tih hi sawi hleih theih pawh a ni lo a ni, a ti hial a ni. UNO peng pakhat Food and Agricultural Organisation, FAO, chuan tun tuma khau khuap puang mek hi Pakistan rama Balochistan, Sindh, Punjab province-ah te hian an inthlah pung niin a sawi a, heng khau te hi Maktaduai sawmli vela tam ni tura ngaih an ni a. Chutianga tam chuan mihring Maktaduai thum velin nikhata chaw leh thlai an ei ral zat ang vel hi nikhatah an ei ral ve thei a chhut a ni a. Hetiang taka thlai chin te leh Hnim hring a nei ral chak avang hian tlanpui mit hi kan hmabak mai a hlauhawm thu UNO peng pakhat Food and Agricultural Organization chuan a sawi bawk a ni. Covid nineteen a dar nasat tak tak hma deuh khan ui leh kel thlun pawlh ang hlauh nikum khua India leh Pakistan meuh pawh khau khua puang mai thei hmachhawn dan tur chungchang ngaihtuahin tumhnih ngawt an lo inbe hman a. kum hmasa lam deuh Sangni sawm pasarir tanga Sangni sawm parir inkar pawh khan khau puang dona kawnga an thawh dun dan tur chungchang sawiin ramria tum nga ngawt meeting an lo nei tawh bawk a ni. Hetianga khau khua puang hian India ram hi kum Sangha Chakua sawm ruk palir tanga Sangha Chakua sawm kaw pasarih inkarah tum sawmhnih panga ngawt mai a lo run tawh a. Hetianga lo rawn tum hi chuan thlai thar chhuah nasa taka a tlak hniam thin avangin a puanna lai biala ṭam nasa takin a tlak phah hial thin a ni. India ramah hian thlai ei chhe thei khau leh rannung dang dona kawnga thawktu pawl, Locals Warning Organization and Plant Protection Department hi sangha chakua sawmli paruk khan din a lo ni tawh nghe nghe a ni. Tun tuma India ram rawn run leh mek tu thlaler khau khuap, desert locust, te hi khau khuap chi zinga Acridiidae chhungkua mi an ni a, a la puitling chiah lo chu an rawng a sen dang lam deuh niin a puitling te erawh a eng eng lam deuh an ni thung a. Heng desert locust te hi an mak danglam em em na chu rannung pawi sawi lo leh huat thla la lem lo, mahnia khawsa keuh keuh thin atangin thaw leh khatah a huho a che chhuak huk chi, rannung ko ham leh vir tak an hawina lam apianga thlai leh hnim hring tawh phawt chu mam puk puk mai thin, rannung huat thla la em em maiah an lo inlet thut mai thin a ni. Thlai leh hnim hring tawh phawt chu an ei vek mai a, an ei zawh hian ei tur awmna lam panin rang takin an pem leh nghal zung zung thei mai bawk si a. Hetiang hi an nih phung a nih avang hian khawvela bu leh bal ei chetu rannungte zingah chuan a chimawm berte zinga mi an ni hial a ni. Heng thla ler khau khua Desert Locust te hi ni khatah kilometre za tanga zahnih vel te an thlawk thei a, sea level atanga te a metre sang hnih vel a sangah an thlawk thei a ni. Ram leilung leh sik leh sa zirin thla thum atanga thla nga vel thleng te an dam thei a. An dam chhung hian a tui, egg, hopper leh a puitling, wing, adult, ah te an inthlak kual thin a, chutiang chuan kum khatah tum hnih atanga tum nga te an inthlak kual hman a ni. A puitling hi millimeter sawmnga tanga sawm sarih vela sei niin gram hnih vela rit an ni a. An taksa rihna buk tawk gram hnih vel hi nikhatah thil an ei tlangpui. Chaw atana thil hrang hrang ei thei mai chi, polyphagous, niin thlai hnah, a par, a rah, a chi, a kuang bakah hawngte thlengin an ei vek thei a ni. A rual tam taka awm khawma Ram dap a tuam khat mup mup thin an ni a. Square kilometre khat bialah hian Maktaduai sawmli atanga sawmriat vel zeta tam te pawh an awm thei a ni. An awmna sik leh sa inthlak danglam danin an inthlahchhawnna kawnga a puih that viau phei chuan kum khat atanga kum hnih chhung te meuh mai te an cham bang thei a. Hei vang hian khawvel pum huap pawha bu leh bal ei chetu rannung hriathlawh ber pawl an ni reng a ni. Awle, a hmawr bawk lam kan lo hnaih leh dawn tawh ang a, Levitikas hmung sawm pakhat chang sawmhnih pahniha chuan, Hengte pawh hi in ei thei ang, khau khuap chi reng reng te, khau ek thing tial chi reng reng te, perh pawng chi reng reng te leh khau chi reng reng te tih hi kan hmu a. Mizoramah hian vanduai thlak taka an lo lut ve a nih chuan Bible-in kan ei thei tur a sawi zing a mi a ni bawk a, kan lo ei hmiah hmiah tawh mai dawn em ni ang? Engpawh ni se, Bible-ah pawh kan hmuh chin em em chu khaupuang reng reng hi thil tha lo lam chhinchhiahna a ni deuh zel a. Chuvangin, tun tuma hmun hrang hranga khaukhuap puang pawh hi fimkhur nan leh lo inven lawk nan hmang thei ila a duhawm khawp mai. Chu mai ni lovin, hri te a len a, ṭam te a tlak hun chu Khawvel hun hnunungah a nih thu Bible-ah pawh kan hmu a. Chuvangin, Nitin hian kan tawpna ni tur kan hnaih zel a ni tih hre thar chungin kan rinna i so nghet sauh sauh ang u.